Wel, da ni wedi dod yma heddiw i'r stryd fawr yng Nghaer Narfon. Mae yna lot o sôn am y stryd fawr dyddi yma yn does. Dim yn unig yma yng Nghaer Narfon, ond llefydd fel Bangor, Pwllheli, Porthmadog. A'r cwestiwn mawr ydy, sut ydy ni'n denu mwy o bobl i siopa mewn llefydd fel hyn?

Oes. Na, na, yym... Fel, os yw rhywbeth fel siopa fel 'a nôl, ne' rwbath tebyg, fel sa Gaernarfon yn lot mwy brysach, brysur fel 'wan, dwi'm yn gwbo. Sut ma' perswadio y cwmnïa' mawr 'ma i ddod yn ôl? T'od o' genna' chdi Woolworths doedd blynyddoedd yn ôl, Mae gennych chdi Greggs yma rwan, mae Greggs yn neud yn dda yndi? Ond sut sut ti'n perswadio nhw ddod yn ôl ti'n meddwl? Yym dwi'm yn gwb- dwi'm yn siŵr iawn am hyn felly yr yym jyst mwy o yym gyda'n ateb fel'a. Jyst ddim yn siŵr iawn.
Be dach chi'n feddwl o gyflwr y Stryd Fawr yn gyffredinol?
Dwi'm yn meddwl llawer arno fe ddeud y gwir, oedd o lot gwell pan oedd o efo bysus ar y maes a lot fwy o siop a betha felly, mae o'n, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn, dwi'm yn ffan ono fo. Dach chi'n dod i siopa?
Yndw, yndw, o Gaernarfon dwi'n dŵad so yndw, yndw, hynny o siopa sy' 'na de. A, a, ai dyna di'r broblem, dach chi'n meddwl diffyg siopa, ddim digon onyn nhw? Ia, dwi'n meddwl 'de, mae 'na ormod o ddylwn i'm deud, mae'n siŵr mae'n ormod o charity shops a caffis a, a bethau felly does, a wedyn um, os a, mae 'na out of town yn Bangor does, mae Bangor i fath yn union dydy. Ynddi. Um, Bangor y waith, swn i'n dweud. Sut, sut mae denu, da chi wad, oedd Woolworths yma os dalwm, doedd? Sut da chi'n denu cwmnïau mawr fel yna? No, mae Argos di gadael ni, dydy? Do, do, do.
Yym, mae hynny, y siopa gynna ni dydy tu allan, ti'n gwybod, mae Tesco yn pen draw, mae eisiau car i fynd yna, bethau felly i ra- lot o bobl lle. Dwi'm yn gwybod, dwi'm yn gwybod. Nathon ni reid uh, hoelan yn yr arch, dwi'n meddwl, pan nathon ni gau Woolworth do. Ynddo. Os am, os am unlla arall o gwmpas na a, ac oedd pound stretches ar maes, dwi'n gwybod na siop rhad oedd hi, ond o leia oedd hi'n Caffi dietso de, wan de, ti'n gwybod. Os a angan siopa chi'n dweud bod The Pound Stretchers yn, yn siop rhad. Os a angan ella mwy o siopa rhad, ta? Wel, dwi'n yn gwybod um, rhyw siop sy'n gwerthu bob dim, di gorau, dwi'n meddwl, dim just, ti'n meddwl, special eisiau mewn un peth. Rhaid dyna be oedd Woolworth, da, ti'n gwybod.
Be swn i yn neud yn bendant fysa, ar ôl hyn a hyn o amser yn bora a gyda'r nos, does na'm ceir yn mynd yna o gwbl. Os na fan yn mynd i ddylyfrio neu nôl stwff, iawn, ond fel arall, dim byd. Ond ma' nhw 'di rhoi seins felly, nawr pw sy'n sbio ar y seins? M- ma' 'na rei llefydd, Llandudno er enghraifft, y bobl yn deud bod hi dipyn rhatach i i barcio'n fanno de. Dach chi'n meddwl bod y busnas parcio 'ma yn rhan o'r broblem? Ond bendant, bendant, achos be dwi'n ei weld yw bod 'na sudio gwahanol lefydd trwy Brydain a deu gwir de. Pam bod o'n uwch lle mae pobl yn fwy tlawd? Sut maen nhw, sut maen nhw'n gwybod am hynna? A mae'r pobl sy'n tlawd yn cael eu hitio fwy. Wedyn mae yna newid rwan. Um, dos am newid ar tax dwi'n meddwl nag os. Dod efo'r arian a mae yna mwy o bensiwn i ddod. I hyn i sy'n ar y pensiwn yn barod de, dwi ar y pensiwn yn barod ers blwyddyn fi mis nesaf wan, tachwedd de. Ond um, mae isio gwyll, beth sy'n gwylltio fi ydy y pobl, merchaid a ddynion, sy'n rhaid Ddega o filoedd o flwyddyn. A be ma nhw'n neud? Diawl o ddim. Ma nhw'n neud i gythrol un byd de. Ma hynny yn bendant yn digwydd. A ma nhw yn dda am i pres yn unig. Ma na rei siopa i weld yn neud yn o lew ma does? Ma na, ma, ma'r siopa torri gwallt yn neud yn iawn ma. Wel yn ddi, efo'r holl siopa torri gwas sy'n marwan, rwan, dydy pob yn Gaernarfon yn foel. Mae hynny'n bendant o ddigwydd. Um, Sut bod nhw'n i weld yn neud yn iawn ta siopau eraill yn diodda, da chi'n meddwl?
Wel, mi o hynny rhywbeth oedd eisiau mwy ohonyn nhw. So na dipyn o bobl yn dod i Gaernarfon. Mwy o lawer sy'n dod i Bwllheli de. Na fan o'n o'n atwy. Ond uh, bendant. Dos am gormod yma ar y funud de. Oedd o'n ddim mwy beth sy'n meddwl de. Snad i'r un y peth ydy de. Er bod nhw wahanol enwa de. Ydy ffeindio un peth yr un rhaid iddyn nhw. Ia, ia. Sut mae sy ma denu bobl yn ôl i'r stryd fawr, ta'r cwestiwn ola?
Reit, mwy o bethau ar gyfer tynnu bobl na. Fatha, lle fyddai'n mynd yn o pan i Lerpwl hefyd, mae'n cerdded i fyny bob treis te. Mae yna lawer o bethau yna, darn o fath o cylch a blodau yna fo, o fan o bethau a sydd o ddiddordeb te. A dyw, Sgwn i lle ma'r siop yma, oedd hwyl hi fanna i mewn. Mae o werth o de, ond sydd drwg ydy de, ers pan mae'r ffordd newydd gael ei wneud yn Gynarfon de, mae hynny wedi hitio Gynarfon yn ofnadwy, achos di pobl yn traffa stopio. Wel, un peth arall hefyd de, efo I ddod i Gaernarfon. I reini sy'n dreifio car. Mae'n dal y rhatach yn nhw dreifio'r holl ffordd i Bangor, talu am le parcio yn Bangor yn lle Gaernarfon, a siopio yn Bangor. Maen nhw'n rhannu, maen nhw'n safio arian bob tro.
Dwi yma fo Dylan, tu allan i siop newydd yng Nghaernarfon, Cymro Vintage, enw da i ddechrau. O, diolch, ie, iawn.
Sut mae'n mynd?
Um, na, gwd, na, brysur ydi. Ydy? No, chwe mis gyntaf, dwi'n mynd lot wych na beth o'n i wedi gobeithio, so ie, yeah, mwynhau e. Da iawn chdi. Wel, ti'od, da ni'n trafod cyflwr y, y stryd fawr. Mm -hmm. Mae yna lot o gwyno, ti'od, ond wyt ti weld yn neud yn iawn. Be, be di'r gwahaniaeth yn dy Fformiwla di, 'sa chdi ddeud, i i gweddill y y neu i lot o'r siopa? Yym dwi me'wl ma' Caernarfon yn s- yn dre sy'n chywyrchu sy'n ar y ffordd i fyny yn gwahanol i lot o trefi fi'n credu ffactor mawr ma' rhent i ran fwya adeilade yn Gaernarfon yn yn prisie resymol fel yn gymaru â Bangor ma' pop- a llefydd arall ma'n lot o nw'n drud di ca'l i yy mech- perchnogi da lot o pobol private sy'n siarjio premium itha fowr a wedyn ie na jys trial ca'l product unigryw yym a ie jyst marchnata fe'n dda a ie a jys gweitho ma' pobol yn lico stwff ti wedyn a ma' nw'n dod nôl. Pa pa fath o gyngor 'sa chdi roid i bobol felly fysa yy isio cychwyn busnas ella ne' pa fath o gymorth 'sa chdi'n licio gweld chi fel busnesa'n ga'l mwy ohono fo? Yym so i cyngor falle ar sut i ddechre a be' 'di prisie yym t'wod rent a bilie a ballu cy- cyn i ti cychwyn so ti gen ti syniad o faint ti benthyg a faint i arbed a wedyn os oes ie ma' g- yy ces i cwpwl o grantie cyn cychwyn o'dd 'di helpu a a mentora yy a wedyn ie wrth ar ôl ti agor wedyn jyst falle o's yy help ychwanegol i lot o busnese os ydi'r marchnata o gwmpas dre ar-lein a pethe fi'n credu ma' hwnna'n rwbeth ma' lot o pobol yn stryglo 'da wi- hefyd withe yy ie rhwbeth t'wod swn i lico ca'l help ychwanegol yn neud 'fyd. Lot o bobl yn deud ella bod yy y we wedi lladd y stryd fawr ond ma' ma' ma' bosib defnyddio'r we hefyd i i ddenu busnes does? Ie bendant nawr mae'r we as in yym ma' fel gellwch chi adfyrteisio'ch siop chi nawr yn poced- pocedi pobl ar y ffôn a fi'n credu taw ie oedd y we i gychwyn falle 'di lladd um, y stryd fawr yn wedyn oedd rhent gor tywed, rhent rili really uchel di yeah, atal busnesau bach rhag cymryd arno e, eiddo a agor siop, siop ein a pethau so ie yeah, no, mae'r gallu defnyddio'r wei i fantais fawr a yeah, definitely social media stuff fel la.
Sti be ddeud y gwir thachdi a mae'n ormod o siopa di cau ma a, mae, a mae weld y flair ddeud y gwir thachdi. Swn i'n cael well siopa ma a mwy a mwy o siopa hefyd sa lle ma lo, sa stryd lot mwy gwell de. Sut sa dod â fwy o bobl ma a, a fisit fysa beth ddeud y gwir thachdi a. Ti'n meddwl am bod o'n edrych bach yn flêr bod yna rei bobl ffwr? Yndi dwi'n meddwl, mae opinion i de. Mae Mari de. Mae yna lot o siopa yma i weld yn neud yn dda, mae yna lot o siopa torri gwallt yma. Dwi'n meddwl bod ormod yn ddweud y gwir, i fod yn onast efo ti. Ie. Gormod ar yr un stryd oes, dweud y gwir. Sut wyt ti'n denu'r enwau mawr yn ôl? Mae gennych chdi Woolworths yma ers talwm, mae gennych chdi Argos, sut ti'n cael nhw i ddod yn ôl? Dwi ddim, dwi'm yn gwybod, fedra i'm ateb hynna de, dweud y gwir 'tha ti de. Dwi'm yn gwybod, i fod yn onast efo ti, fedra i'm ateb hynna. Swn i'n licio i nhw i gyd ddod yn ôl de. Fod yn onast, especially um, beth yw'r uh, pound... Uh,
pound stretchers? Pound stretchers befo, sori, ia. Ia, ia, peth especially hwnna, ia. Fyddi di yn neud dy siopa, er enghraifft, mae dolyg yn dod i fyny wan. Nei di neud dy siopa dolyg yn Gynarfon ma? Do, Morrisons ei mwy, ia. Ia? Ia, well i Morrisons, ia. Ti'n meddwl bod y siopa mawr ma'n yn rhan o'r broblem, ta? Ni, Swn i'n deud bod, wel, lot sy'n neud efo hynna, de. Swn i'n deud, de. Fod o'n onast. Ysdi, weithiau fy siopa bach, ma, Ma' nw ma' nw ddrytach hefyd yndi na fatha siopa mowr 'ma efyd yndi? T'od dwi fe'wl? Yndi. Yndi. Yndi yndi.
Helo a croeso i Sioe y Cymro. Pwnc trafod y rhaglen yma ydi stad y stryd fawr a busnesa Cymru. Be 'di cyflwr y stryd fawr a busnesa bach a chanolig yn arbennig? A be sydd angen 'i neud yy i annog y busnesa yma? Wel ein gwestai arbennig ni yy tro 'ma 'di Gary Wyn Jones, entrepreneur Perchennog uh, Ceir Cymru a Chalofnydd y Cymro. Sut ydych chi, Gary? Uh, Ryd da, diolch ti, a diolch am y gwahoddiad yn de, o'n i ddod i, i um, sefydliad sydd yn newydd i mi, um, a llongyfarchiadau chi am drio gwneud rhywbeth sydd dipyn bach tu allan i'r sefydliad swyddogol Gymreig, um, a gobeithio gewch chi dipyn o lais a dipyn o wrandawiad ar eich

Gwyn? Arbennig, arbennig, tywydd ardderchog. Da iawn. Wel, uh, na i gychwyn efo Gary yma yn y studio. Mae canghellor Llywodraeth Llafur yn Llundain newydd gyhoeddi'r uh, gyllideb flynyddol. Mae, mae, mae hyn yn, uh, yn mynd ymlaen yn ystod y dydd heddiw. Gyllideb gyntaf gan y blaid Lafur mewn 14 mlynedd. Pa bwyntiau o'r gyllideb sydd yn sefyll allan o ran busnesau ac economi Cymru i chi, Gary? Wel, a drio'i grynhoi o'n syml, yym, mwy neu lai y pethau oedden nhw wedi bod yn broffwydo mewn gwahanol golofnau papura swyddogol yym dros yr wsos nesa. Ond o safbwynt busnesau bach, dwi'n meddwl mae'r clout mwya ydy'r ffaith bod bod busnesau bach yn mynd i oro brwydro yn erbyn dwy broblem, ac eto wbath wrach sydd angen ei wneud, sef codi yr, yr radd gyflog minimum, y, y lleiafswm, i fyny o tua 11 punt i tua uh, gosach at 15 punt, dwi'n cofio'r union ffigyrau. Felly mae hwnnw'n sicr i fod yn, yn, yn gam eitha' chwyldroadol, yym ac wrth gwrs 'dan ni gyd isio gweld hynny'n digwydd yn y pen draw, 'dan ni ddim isio bod yy yn byw mewn gwlad lle ma' pawb yn byw ar y cyf- ar y cyflog lle- lleiafrifol neu y lleia- lleiafswm y y lle ynde. Dw- wel taw hwnna'n un un yy yy pwynt pwysig iawn iawn. A'r pwynt arall wrth gwrs ydi'r pwynt o insiwrans gwladol a dwi'n poeni mwy am hwnnw nag am y cynta', fel perchennog busnes ac fel, fel er enghraifft, da ni'n cyflogi rhyw, rhwngtha ni gyd, rhyw bymthag o bobl. Um, a mae'n golygu rwla, hyd y gwela i o'n neud rhyw calculations bach syml, rwla o gwmpas tua 800 y person y flwyddyn. Felly, yn, yn, yr union bnawn ma, da ni newydd gael bil newydd arall uh, fel um, tros be, be di'r gair am overhead, um, am overhead newydd i'r busnes sy'n mynd i gostio dros 30,000 arall ar ben yr holl overheads eraill sydd gyda ni, ynde? Mae o'n gynnydd, uh, mae, mae o'n gynnydd o 14 y cant, dwi'n meddwl, i gyflogwyr yn dydy. Mae yna'n dipyn o glec. Yndi, ond a, a, a bod yn deg, doedd yr cyflogwyr ddim yn talu llawer ac mi roedd angen i, i, i, i, gyflog, i, i godio, achos mae'n iawn i, i bob cyflogwr sydd yn gwneud arian sylweddol ac elw sylweddol dalu yswiriant gwladol dros i weithwyr. Ond y broblem ydy sydd gynnach chi, yn syml iawn, dim mae rei busnesau wedi hen ymsefydlu fel da ni, ac da ni wedi bod yn crynhoi arian yn y gorffennol yn barod at ddyddiau fel hyn, o bosib yn rhagweld bod y Blaid Lafur yn dod i rym ers rei blynyddoedd bellach. Ond Felly, i unrhyw fusnes bach ffresh, yn enwedig rywun ifanc sy'n dechrau, a'r holl bregethu dwi 'di neud ar bobl fu- ddechrau busnes, ma' rywun yn gor'o' meddwl, mm, a fedran nhw gopio hefo'r ffasiwn newid yy ag a'r ffasiwn gost ychwanegol uwch eu penna' 'lly 'de? Gwyn, be' 'dach chi'n feddwl o hyn i gyd? Ie, mae hynna reit ddiddorol. Yy, dwi'n mynd i'r un un cyfeiriad yy yn gyffredinol ag yy Garry 'na'i rwan. Ydy, yym dwi'n meddwl bod o ma'r yy National Insurance wedi mynd fyny ag eto ma'r yy allowance i'r cwmni wedi mynd fyny hefyd. So dwi ddim yn gwbo sut ma' hynna myn' i yym mae ella aros tamed i weld be' ll- be' fydd o'n feddwl um, ar, ar diwedd y wythnos neu diwedd y mis uh, o ran y taliadau sydd yn mynd allan. Ond heb os mae'n mynd fyny, um, na'r pwynt cyntaf. A'r ail bwynt ydy, efo'r uh, er, er, er taliad uh, mynd fyny o 12 i fyny 12.21, dwi'n meddwl, ydy o, um, yr, yr, yr, yr, yr minimum wage, ynddo. Ydy. Chimod, mae... Dwi'n gwybod bod o'n gost ac um, mae rhaid i rhywun dalu amdano. Ond y pwynt ydy, mae'r mae bobl sydd yn cael hwnna, maen nhw'n dueddol o wario fo. Achos maen nhw, dyn nhw ddim yn safio ar y lefel yna. Felly dwi'n meddwl bod o, uh, mae yna rhywbeth yn dod trwy drws cefn mewn ffordd, bod i fydd yr arian yna'n dod nôl rhywfaint. Dwi'n gwybod bod o'n gyffo mynd allan a bod y cwmnïau yn gyffo talu amdano fo, A be sydd yn digwydd yn dueddol o fod yn y cychwyn ydy mae bobl yn dau chimo be dwi ddim yn mynd i gymeryd rhagor o bobl ymlaen sydd yn wael wrth gwrs um, a wedyn os di rhywun adre ynde hwnna i, i, i, mi ydy'r ydy'r peth sydd yeah. codi mwy o ofn yeah. arna i achos os, yeah. os nawn ni ddechrau peidio cyflogi bobl ar ddiwedd y yeah. holl yy ymgyrch 'dan ni angen fwya un o fewn y byd busnas yng Nghymru ac ydan ni haid ni dderbyn bod dros 90 y cant o fusnesau Cymru yn fusnesau unai busnesau micro neu fusnesau bach. Ia. Um, ac os Hollol. newn ni gyflogi bobl, wel mae'n economi ni yn mynd i fod ar y dibyn lly.
Mae hwn yn, be mae hi wedi wneud ar yr ochr yna yn dueddol o fod yn rhywbeth da ni'n disgwyl oddi wrth Blaid Lafur. A mae'n dueddol o fod, fel sy'n fod i cael ei, uh, bod yna rhyw, uh, rhywun mewn prifysgol wedi sgwenio. Ydy, does a ddim lot o bethau ymarferol na, dyn nhw'n deall uh, busnesau a'r problemau sydd yna. Maen nhw'n deall bethau eraill, wrth gwrs, ond dydyn nhw ddim yn dueddol o fod yn bobl sydd wedi dod o gefndir y busnes neu mewn busnes, mm. neu teuluoedd nhw hyd yn oed. Maen nhw'n dueddol o fod yn um, eistedd rownd bwr a trafod mm. bethau. Mae hwn yn syniad da, a dyn nhw'n meddwl am bellach. Na, mae hynna wir am wleidyddion yn gyffredinol. Dwi, dwi, dwi, dwi, gyffredinol, yndi, yndi, yndi. Dwi'n gwybod bod am gynghorwyr sir y gwyn a, a bod yn deg. Wel, ddim yn cynghorydd sir yma, beth bynnag. Ond uh, yna rhan fwyaf o gynghorwyr sir, o, o rheini dwi'n abod, wel, yna gyfran helaeth o'n beth bynnag wedi bod yn hunan gyflogedig neu yn gweithio tu allan i'r sefydliad cyhoeddus. Um, ac falle yeah. dyna di'r gwendid mwyaf o fewn bob un plaid wleidyddol yng Nghymru nad ydy'r bobl hynny sydd yn rheoli amlach na ffidio. Mm. Rioed wedi gorfod codi mm. ar morad y llun a meddwl, reit, lle dwi'n cael yng nghyflog wrth os yma, lle. Um, a mae'r... Mae'r... Mae'r...
Dwi'n deall hynna'n gant y cant, achos dwi wedi bod yn hynna'n gyflogedig a gweithio o adre, lle bynnag dwi wedi bod yn y byd, ers uh, o'n i'n bedwar ar ugen yma, yna'n beth nôl. Mm. Um, a'r, ar y pwynt oedd, oedd gen i'r hawl i aros yn gwely a wneud i'n byd, ond os am arian fe fewn. Mm. Mm. A wedyn mae hwnna, mae'r checks and balances, liciwch chi, yn dod fewn, ydy. Mm Os dwi isie arian, rhai' mi godi am ni neud rhywbeth. A mae 'na lot o bobl 'dan ni'n nabod nhw fwy yn y gorffennol na sydd heddiw, ydi athrawon gwael, gwael yn ysgol, ac os oedd y plant yn pasio neu beidio, o'n nhw'n cael yr un un cheque ar diwedd y mis beth bynnag. Felly oedd, ch'mod, oedd o oedd oedd oedd yym oedd 'na ddim yy yym Oedd 'na ddim angen iddyn nhw wella'i hunan, mae'n wneud y job yn well. Mm. Ydy, o'n nhw'n troi fyny, o'n nhw'n cael eu talu. Mm. A mae yna elfen o hynna efo y cyngor sir, dwi'n dwi gweld hynna yn bersonol, ond mae yna gymaint o uh, gyngorwyr sir yn Ceredigion, beth bynnag, ydy, sydd yn ffermwyr. Um, a mae'r un peth fanna ydy, os da chi'n mynd wneud y job yn iawn, mae natur yn cnoi chi. Os dach chi ddim yn edrych ar ôl y stoc, mi gnoir chi'n ddifrifol. A dyna di'r pwynt ydy, dydy oriau meddwl dim byd efo'r cyngor, mae'n naw tan bump pan maen nhw wedi mynd. Efo ffermio neu gweithio yn hunangyflogedig, Ydy, os oes angen i mi fynd at drafeili ar ddydd Sul i fod yn barod yn trainio bore dydd Llun, dwi'n neud o. Mm. Um, a, a, a, a, achos mae pwy arall sy'n mynd i wneud? Mm. Ddown ni nôl at y cynghorau sir uh, chydig bach nes ymlaen. Gwyn, uh, fi o'n i allan heddiw ar y stryd fawr yng Nghaer Narfon. Mae sefyllfa uh, y stryd fawr yng Nghaer Narfon

Um, ac uh, mae yna ddau, ma ddau wahaniaeth mawr yn y ddwy dre. Y cyntaf ydy Aberystwyth, mae un o'r pethau maen nhw angen sortio allan a dyn ddim yn wneud ydy parcio. Mae hwnna yn... Maen nhw'n cadw bobl tu allan, mm. mae bobl yn dod fewn, mae yna ormod o gerdded yn y glaw a bagiau ac yn y blaen, Felly maen nhw'n dueddol o fynd i archfarchnad sydd tu allan y dre. Yn hollol. Ond mae bobl Caernarfon...
mae bobl Gaernarfon wedi cytuno efo hynny hefyd. Maen nhw wedi codi'r pwynt... yr pwynt o barcio. Ia. Mae... mae...
mae'n... mae'n swnio'n beth bach, ond mae'n beth ddifrifol o bwysig i... i... i'r bobl sydd yn mynd allan i siopa. Yym, a dydy pawb ddim yn byw yn y dre, dydy pawb ddim yn cerdded i'r siop. Ydy, mae 'na mae 'na ddalgylch mawr yym er bod hanner y y yr yr cylch yn fôr yn Aberystwyth, ydy, mae 'na yy ddalgylch mawr reit fyny i Bro Ddyfi ag i Tywyn hyd yn oed yn yy De m- De Meirion. Ydy, a maen nhw'n dod fewn i siopa. Maen nhw wedi rhoi uh, Tesco, Marks and Spencer fewn, a mae'n ganol y dre, a mae yna le parcio yna, mae bobl yn mynd yna, maen nhw'n siopa yn fannu, a mae'n adre. So ddim mae'r gweddill y dre yn sydyn rhaid, so ddim rheswm i bobl fynd yna. Mae wedyn, mae yna siopau'n cael, Sgynnoch chi ryw bump, chwech, saith yy banc wedi cau, mae hwnna'n un mawr. Ydy, does am does am rheswm i bobl fynd fewn i Aberystwyth ddim rhagor. Mm. Be sydd wedi digwydd lawr yn, yn uh, Aberteifi sydd yn wych ydy, maen nhw wedi cysylltu, does ar un siop ar, ar gau, na yw'r peth gyntaf yn wag. Ydy, os oes angen dod y wag, maen nhw'n cysylltu â phwy bynnag sy'n biau'r yr adeilad a dweud, os da chi, mae gennym ni gwmni sydd â diddordeb agor siop, dan nhw ddim yn siŵr, maen nhw eisiau trio, os da chi'n fodlon rhoi rhent am ddim iddyn nhw am chwe mis, uh, yn y siops, di pethau'n gweithio allan, mi, mi rhwng nhw uh, gontract blwyddyn i chi. Ma, Neu dwy flynedd. Gwyn, mae yna rei... ffantastig.
Mae yna rei siopa'n Gynarfon, mae gennych chi uh, siopa torri gwallt, mae gennych chi nail bars, mae nhw'n wneud yn iawn.

Mae nhw'n cneifio adre. Gael nhw'n siafio i gwasnau ffwrdd. Gael ddod ato chi, Gary, beth ydych chi'n meddwl? Wel, wel mae'n andros o gyferbyniad i raddau. Mae'n, mae'n, ma, ma, falle tysa Gwyn yn dod o gwmpas Blaen a Ffestiniog a Bethesda a Stryd Fawr Bangor, mm. mi fysa fo'n gweld uh, Aberystwyth ac Aberteifi yn tra rhagori ar y trefi bach sydd gyda ni'n Gwynedd, achos mae trefi bach Gwynedd o ran y Stryd Fawr dros y ddau ddegawd dwytha wedi dirywio yn raddol fesul blwyddyn 'lly ynde. Ac ac dwi newydd sylweddoli yn ddiweddar 'ma yy pan nes i ddreifio mewn i Pwllheli ma' 'na ma' 'na yym dagfa fawr ar fyd busnas Pwllheli ar fin digwydd oherwydd ma' 'na e- Aldis enfawr newydd ga'l 'i chodi jyst tu allan i'r dre ne' wrthi yn y broses o ga'l 'i chodi ac ma' mae ddigon anodd ar siopa' bach Pwllheli fel mae hmm. Ond fedra i mond gweld bod hon yn absolute kiss of death i, i siopa Pwllheli, a rwsyd neu gilydd. Yeah. Chi, mae yna gymaint o bethau fedar adrannau cynllunio wneud, ond onid ydy'n amser i Lywodraeth Cymru ffindio rhyw ffordd i stopio y siopa mawrion mae ddod? Achos Mae pobl yn naturiol yn mynd i fynd iddyn nhw. Mae'r, fel, fel mae Gwyn wedi dweud, mae, mae'r parcio uh, yn mm. ddylanwadol ofnadwy. Da chi'n gallu, gallwch chi fynd i, i, i, i, i Lidl a, a, a cael siopa am bob un dim ac Aldis a'r llefydd mae gyd a siopa am bob un dim da chi isio. Does am byd ar stryd fawr Pwllheli a Cynarfon a Bangor na fedwch chi ddim o'i brynu yn y siopa mawr iawn yma. Ac, a mae'r faint, o, maen nhw yn talu trethi sylweddol wrth gwrs, Ac wrth gwrs, mm. maen nhw'n honni bod nhw'n cyflogi lot o bobl, a maen nhw'n dod lot fawr o bobl i mewn hefo nhw, a dyn nhw ddim yn, mm. yn cyflogi gweithwyr cynhenid lleol yn amlach na ffidio. Mae'n ma, ma anhygoel yr effaith mae'n gael. O, o sam cyfrifoldeb anna ni fel siopwyr um, hefyd, Gary? Wel oes, ac eto yn bendant, dydy Llywodraeth Cymru ddim yn bregethu digon, os mae, ac wrth gwrs, da, sy'n eisiau bregethu, mae eisiau ffindio ffordd am gennych o wneud i bobl ifanc, a phawb arall wrth gwrs, sylweddoli pa mor bwysig ydy cadw busnesau lleol. Dwi'n gwybod o brofiad mi wneith bobl bellach, yn enwedig bobl ifanc, a dwi'n golygu o bobl o dan ddeugain oed, os welan nhw gar yn yn Bolton neu neu Birmingham, hyd yn oed cam punt yn rhatach na'r union yr un un peth sydd gynnon ni, dyn nhw, maen nhw jyst yn meddwl, ma' ma' gynnon nhw'r mentaliti, pan dach chi'n prynu rhywbeth ar y we, dach chi'n ennill o, nid yn ei brynu o 'lly. Um, a mae'r mentality na'n mentality peryglus ofnadwy. Mae, a mae, mae'n bryd rwsyd i'r gyfundrefn addysg wneud i bobl ifanc sylweddoli. Dos am ddigon o, o, o hyfforddiant i bobl ifanc yn yr ysgolion ar sut mae rheoli arian, sut mae bod y menter garwr. Oes na rhyw ffordd i chi beidio gorfod mynd i weithio i'r sector gyhoeddus ar ôl chi orffan? Oes, oes wirioneddol angen i chi gael addysg prifysgol pan allwch chi gael uh, addysg yn ych, yn ych ardal lleol ych hun sy'n mynd i roi mwy o boddhad i chi a mwy o, o, o, o, o sialens a her i chi mewn bywyd ynddo. Mae'r ma, ma wen bendant wedi newid arferion siopa uh, pobl ond ydy o'n rhai busnesau deutha ni hefyd yn Gynarfon siop y Cymro um, dim y papur lle ond uh, siop yn gwerthu dillad nhw'n dweud bod nhw'n defnyddio y we i, i wneud rhywfaint mm. o'r gwaith marchnata. Dwi wedi gweld um, Ceir mm. Cymru, uh, uh, da chi'n defnyddio'r we hefyd yn dydach Gary well, weithiau? Wel, dan, a, o bosib ddim yn defnyddio digon, ond yn gwir amdani, da ni mor brysur, da, da ni, ond, ond, ond pan da ni yn cael i'w gymodau tawel, um, da ni yn rhoi rhyw dipyn bach o rhyw blog sy'n fyny a hyn a llall, a, a, a, a mae, mae o hefyd yn, yn creu rhyw deimlad o, o, o berthyn hefo'r busnes. Mae, mae bobl sy'n sy ni arfer, mae yna ffyddlondeb, mae, mae, mae o dal yna, y, bobl sy'n arfer licio mynd i, i be bynnag siop ydi o, bod, bod i'n siop fwyd neu, neu, neu, neu, yn, neu yn gaffi, neu yn le trwysio ceir, neu le gwerthu ceir, um, neu yn dafarn. Chi, da chi'n chi, chi dod i nabod y bobl a da chi'n teimlo'r cwlwm mm. cymdeithasol yna, a mae hwnna sydd yn cynnal ni, a hwnna di'r dyfodol, wrth gwrs, i'r ardaloedd gwledig Cymraeg. A dwi'n meddwl weithiau bod Llywodraeth Cymru um, o dan rhyw o benydd mawr yn meddwl nad oes am byd mewn mm. Caerdydd ac Abertawe a, a'r trefi mawr mae ar ochr yr, yr M4 yn cyfri. Um, am, ac mae'n gwneud lles i rei ohonyn nhw ddod i'r gogledd, i'r gogledd o fannau brycheiniog am ryw wsnos yn eddwy, gael gweld beth yeah.
yw'n Dwi'n teimlo dros yr garig, ges i nwy'n fyny mewn garej yn glan dwi'n mynd, a dwi'n deall y broblem o cenedlaethau cenedlaethau'n dod i prynu cair efo dad. Yeah. Um, ac yn y blaen. A mae hwnna wedi mynd. Yeah. Heb os am hynny. Mm, mm. Ond mae yna ma na beth arall hefyd yn sôn o BT Cardydd ydy. Mae yna un peth cyffredinol a mae'n dod fewn i hyn ydy. Dydy Cardydd ddim yn deall cawn gwlad. No. Dyn nhw ddim yn deall ardal tu allan y cymoedd ac yn y blaen. Maen nhw'n neud y rheolau a dydyn nhw ddim yn addas, dyn nhw ddim i, i beth ni angen a sut dyn ni'n gweithio. Yr peth arall sy 'di digwydd ydi yy yy defnyddio'r we ac yn y blaen, ma' 'na sawl siop dwi'n gwybod am, dwi'n sôn am dro- yym ryw bymtheg o siope alla i feddwl am yym lle ma' nhw yn gwerthu ar y we, ma' gennyn nhw siop yn lleol ac mewn ffordd ma' nhw yn yym defnyddio'r siop fel warehouse os liciwch chi yym yy ag hefyd os 'dyn nhw'n neud gwaith gwaith lleder ne' rwbeth ma' nhw yn y siop yn gweithio a ma' bobol yn do' fewn i edrych Hefyd mae'r click and collect peth ydy, maen nhw'n gwerthu ar-line a mae yna ddwy siop dwi'n gwybod am yn Aberaeron ydy, mae'r bobl yn dweud byddwn ni lawr dros y penwythnos, pigwn nhw fyny amser hynny. Maen nhw'n dod fewn i'r siop, pigo be maen nhw wedi ordro ar-line a rhywbeth arall oedd yn y siop. So maen nhw wedi addasu i'r sefyllfa, allwch chi'm wneud hynna efo popeth, dwi'n deall hynny. Ond pe bai o'n safio ac yn Yy gweld dwy dair pedair siop bach yn ffynnu yym mae yy yn help mawr i'r siopau eryll. Mm. Bobl yn dod fewn i'r dre a bod gennyn nhw'r restrwm i ddod fewn. A a be wyt ti ddeud yn fanna hefyd yy mewn ffordd yn yn fynegi yy Gwyn ydi bod 'na bleser i gael o fynd i siop cyn bellad... Ia. Bod y bobl, bod y berthynas yna'n datblygu rhwng y cwsmar a'r, uh, yeah. a'r perchennog felly ynde, neu'r gwir, neu'r gwerth. A mynd, a mynd drwy sesam paned, bod o'n, bod o'n, bod o'n, um, dwi'n meddwl beth o'ch chi ddaid, ond bod o'n rhywbeth da chi'n naid ydy mynd i siopa a, ag y mwynhau y pleser y dydd mm. yn, yn siopa, yn lle mynd Mynd i'r siop a mynd adre. Mm. Dwi'n meddwl bod y dyddiau ni wedi gorffen. Pwynt arall gafodd ei godi oedd y, y, y trethi mae'r busnesau yn dalu ar y mm. stryd fawr. Oedd, oedd yr pwynt yna'n cael ei godi drosodd a drosodd. Be di'r atab i hynny?
Wel, mae'n ma yna sefyllfa allai ddoed o, achos dwi'n gwybod uh, wedi bod yn siarad efo rhai yn Aberystwyth ydy, mae'r dreth sy'n cael ei godi ar y siopau Mae angen newid hwnna i helpu nhw heb os. Mae angen rhewio, um, rhoi rhyw fath o chwe mis neu dri mis neu rhywbeth. Alla, uh, mae, mae'n anodd pigo ar uh, un peth sy'n mynd i fod yn iawn i bob pentre, bob tre. Ond yr un peth allai ddaid ydy, mae yna gymaint o um, adeiladau sydd uh, rhywbeth efo, efo cwmnïau pensiwn. Nhw sydd bia nhw. a maen nhw'n edrych arno fo'n dweud, right, 'da ni eisiau 10,000 o hwn, 'da ni eisiau 100,000 o hwn, a dyna fo. Os nad ydyn nhw'n gael o, mae well gennyn nhw adael o, a nhw yn wag. Mae'r ma stryd... Sydd ddim yn helpu ni, ond maen nhw yn Llundain, dyna ddim gwahaniaeth iddyn nhw. Mm. Mae'r stryd fawr yn marw, Gary, beth yw'r ateb? Wel,
mae hwn, mae beth dwi'n mynd i ddweud wwan, i mi yn synwyr cyffredin, ma, ma, ond dwi'n yn gwybod sut mae, sut mae weithredu fo. Y broblem fwyaf sydd uwch ben hyn i gyd, sy'n cysgodi hyn i gyd, ydy pa mor hawdd ydy prynu ar y we. Wan, sut bod cwmnïau enfawr mae'n gallu gwneud uh, websites enfawr sydd yn cymryd, sy'n meddiannu miloedd o dudalennau ar y we, ac eto ddim yn gorfod talu trethi am werthu ar y we, tra mod siop ar y stryd fawr neu yng nghefn gwlad neu hyd yn oed mewn pentref, hyd yn oed ar ar ar B Road yn gorfod talu treth yy yy o er, er enghraifft, roi enghraifft i ni, da ni'n talu hanner can mil y flwyddyn o dreth ar ar ar y, y, y, y garej Ceir Cymru yn Bethel. Wan mae hwnna cyn dechrau gwneud un byd arall yn fil o bunna yr wsos. Wan, Ac eto mae'r bobl sy'n gwerthu o archfarchnadoedd yn archfarchnadoedd y we yn gallu gwneud hynny heb dalu, dalu treth am ei safleoedd mm. we. Felly dwi'n dwi, dwi meddwl bod yna gyfle rwsyd neu gilydd i Lywodraeth Cymru allu, dwi'n yn gwybod sut sa'ch chi'n neud o, ond weinyddu rhyw fath o dreth we llun de. Bod mwya'm byd... Mae'n... Mwya'm byd ydy, ydy bod rhai chi... Ie. Ydy o'n cael ei reoli ddigon? Mae'n ma, ma bwynt digon uh, dilys i ddaid hynna. A'r, ar un broblem sydd yna, Gary, ydy, uh, mae rhaid i hynna fod yn rhyngwladol. Siwr iawn. Achos right. mae yna gymaint o, o gwmnïau, mm. maen nhw jyst yn lleoli hunain mm. yn uh, Bhutan neu rhywle. Mm. Um, a wedyn, mae'r ma, ma, ma broblem wedi mynd ffwrdd mewn ffordd. Mae'n ma job i... Mae'n job mm. i reoli uh, y ffasiwn beth, Gwyn? Yndi, yr un peth alla i ddeud ydi, dydi o ddim mor hawdd iddyn nhw ag oedd o fel, a dwi'n deall efo dillad achos dyna dim mywyd i di bod efo uh, siope a, a mas mas nadoedd fel Marks and Spencer a British Home Stores uh, ac yn y blaen. Ydy, um, mae'r ma Mae ma yna gymaint o stwff yn mynd nôl wan i'r um, cwmnïau sydd yn gwerthu ar y we. Mae hwnna'n costio bom iddyn nhw. So, dydy o ddim quite cystal ag oedd o. Mi ddaw y prisiau fyny. Allan nhw ddim naid o trwy'r amser. Dwi'n gwybod am, am uh, benywod sydd yn prynu tri sais er mwyn cael o adre, trio fo, a gyrru dau nôl. Di hwnna ddim yn cael ei ailwerthu, mae'n goffa mynd fewn i, i um, container a ffwrdd o fo. So maen nhw wedi colli lot o arian fanna. Yndi, a, a beth sy'n nghlwm efo hynna i gyd hefyd, Gwyn, ydy, ydy yr, yr holl faniau delivery yma sydd, sydd yn mm. rhedeg ar draws mm. gwlad, dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â nhw'n nghefn gwlad Ceredigion, a maen nhw, maen nhw bob yn yr hyd y lle yma. Wan, wrth ma'n egwyddorion ni o safbwynt faint o diesel a faint o betrol a hyn a llall mae'r rhain yn ddefnyddio, ond symud o un lle... Mae'r rhan, ma rhan fwyaf o bobl, os, Os gwnwr pris iawn, mae'r egwydd orion yn mynd allan trwy ffenest. Yndi, yndi. Yym, ond mi ddyle, mi ddyle'r cynghorau lleol fod yn medru deud, mae hwnna rhywbeth, dydy hwnna ddim yn Bhutan neu yn China, mae hwnna fan hyn. Ond mae o'n... So dyn mae o'n bosib, ac os ydyn nhw eisiau llai o, o gerbydau ar y ffordd, a bod nhw eisiau trethu nhw ac yn y blaen, mae'n bosib wneud 'na. Mae o'n gyfleus, Gary, yn dydi? Dych chi'n ordro rhywbeth oddi ar y we, ella, o'n i isio um, strings gitar diwrnod mm. o blaen, fel o'n digwydd bod. Mynd mm. i Fangor, dim un siop gitar yna, dim o'i. Ordro mm. ar Amazon ac oedd o wedi cyrraedd erbyn diwrnod wedyn. Yndi, a dyna... Ia. ...dyna'r byd 'dan ni 'di greu ynde? Ond ma' hwnna yn gor'o'... Ia. ...dechra hefo addysgu plant yn ifanc yndydi? Nad ydi bywyd ddim i gyd am gyfleustra a a ca'l rwbath ar 'ych plât heb i chi gor'o' gneud dipyn bach o ymchwil a chwilio a'n a'i nôl o. W'ch chi 'da- ma'ch ffitrwydd... Hmm. ...corfforol chi a bob dim yn diodda' os ma'r unig beth 'dach chi'n neud ydi ista o flaen cyfrifiadur neu cluniadur yn yn chwara... Ia. ...a a a a trw dydd yy a ag ag addysg bersonol 'di hwnna mae o bron iawn tebyg i Ymarfer corff, felly, dach chi'n fod i ddysgu sut mae gwneud ymarfer corff yn fuan, bump a chwech oed yr ysgol. Be sy'n wahanol yy i radda lle yn dysgu y moesoldeb o brynu yn gywir lle ynde? Mm. Mm.
Mae yna ma na mateb tebyg dwi'n cofio ydy um, capeli'n cau, eglwysi'n cau. Mm. Ydy, a dwi'n gwybod am un yn Bro Ddyfi, uh, oedd hi'n llawn ar y ar y dy Sul ola pan oedd o'n cau um, ond doedd pobl ddim yn mynd yna cynt a unwaith wedi cau maen nhw'n daw gweld colli eb y capel o'n nhw'n mynd beth yna oedd yn gweld colli ar ôl y pobydd lleol, ond nhw'n mynd na. Mm. Ond on nhw'n mynd i'r archfarchnad a prynu bara. So wedyn, ah, mi ddylai fod yn weddol hawdd i esbonio i bobl o ddain, os ydych chi'n mynd na, mae'n mynd i gael. a wedyn pidiwch â chwyn amser ar ôl. So, defnyddiwch y lle, cerwch yna, helpwch y lle, chi'n talu cinioge mwy, ond mae blas gwell arno fo. Mm. Mae maeth, mae fwy o faeth yna fo rhan amla. Um, a'r ffrwythau ffres ac yn y blaen, ydych chi'n bod? Mm. Um, Mae'r ma, ma, ma stwff sydd yn yr archbad, archbad nadoedd wedi bod yn trafeilio am wythnosau. Mm. Gwyn, mewn ardal fel Caernarfon, lot o bobl yn dweud bod nhw'n gweld isio siopa fel Poundland sydd wedi gadael erbyn hyn. Um, mm. Mae ma siop Iceland, er enghraifft, yn, yn boblogaidd iawn. Dim pawb sy'n gen y pres i brynu y llysiau drud yeah. yma nag oes? Wel, uh, dwi'n allai, allai brofi'r peth yn, yn y gorffennol pan o'n i'n byw yn Llundain. O'n i'n prynu ffrwythau yn Selfridges. A pan, o, o'n i yn cael ei drwy drwy. Ond o'n i'n gallu bita bob, bob un, os o'n i'n prynu grawnwyn, oedd bob un o'n i'n gallu bita. Ac yn prynu nhw'n trepach yn llefydd eraill, oedd lot o'n nhw wedi mynd. So dwi'n meddwl bod, os yna rhywun yn meddwl yn galed o biti'r peth ydy, dydy o ddim o reidrwydd yn drytach, uh, y pen yn ddrytach y pryd, bwyd. A'r peth arall ydy, mae'n, dwi o ddim yn cael ei ddysgu yn yr ysgol, ydy bod bobl yn ei bwyd adre. Yn lle prynu pethau'n barod yn yr arff allan.
Oeddech chi'n sôn yn gynharach, Gary, yr un peth efo ceir, de, bod bobl weithiau'n mynd i ffwrdd Maen nhw'n llansafio campynt, be bynnag. Mm. Ac wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n disgwyl wedyn i'r bobl sydd, sydd hynny sydd ger i drws nhw wedyn i, i hachub nhw pan mae pethau'n torri. Mm. Llall, ynde, da ni'n hyn. Um, mm. a, a gyna ni bellach bolisi na newn ni ddim rhoi blaenoriaeth i bobl sydd wedi prynu y ceir o ffwr. Pa bynnag mor hynny, yeah. di hynny, da ni'n gorfod gwarchod yn busnes yn hunan er mwyn yr, yr, yr tylwyth da ni'n gyflogi ac er mwyn gweddill y bobl sy'n ffyddlon i ni, ynde? Mae ffyddlon Mae, mae pregethu ffyddlondeb mor bwysig. A, ac da chi'm yn mynd i fod yn ffyddlon i rywun sy'n gor-brisio pethau, does o neb yn, yn deud hynny, ond os mae mymryn lliad i, fatha mae Owain yn deud, uh, uh, bod chi mond yn sôn am, am bint neu ddwy, wel, siawns wir bod chi'n penderfynu, o, sa well i fi weld bod hyn yn ddoethach Yy, er, er mwyn yn hun yn y tymor hir, ynde? A'r berthynas yeah. yn eich cymdeithas lleol. I ddod yn ôl uh, i'r stryd fawr, uh, Gwyn, um, a, a, a da chitha'n gynghorydd hefyd, mi oedd y cyngor yn cabai yn aml iawn. Faint o gyfrifoldeb sydd ar y cyngor i wella'r sefyllfa fel mae hi ar y stryd fawr? Os gennym nhw unrhyw gyfrifoldeb o gwbl?
Oes, dwi'n meddwl bod yn gallu um, strwythuro pethau i wneud yr, um, y dre bod yn ddeniadol, allwn ni i gychwyn, ydy rhoi uh, blodau ac yn y blaen, a bod uh, pobl yn dod at lan y môr, a pwll bach nofio i'r plant gerdded yn... Mae'n wneud i bobl fynd yna, a dio ddim yn costio lot. ond maen nhw'n jyst gweld o'n wariant am ddim, dydy o ddim yn gywir. Mae bobl yn dod wedyn, maen nhw yn y dre, maen nhw'n parcio mewn maes parcio, maen nhw'n cerdded trwy dre i fynd at y môr. Os dyn nhw ddim yn awydd mynd at y môr achos diom yn edrych yn ddeniadol, ddown nhw ddim na. Wedyn, mae yna wariant i gael ei wneud yn lleol sydd yn help mawr. Na, dio ddim yn Blaenau Ffestiniog, dwi'n deall hynna. Ond dyn ni ar lan y môr gymaint o'r drydydd mawr, na'r cynta. A'r ail bwynt ydy, dwi'n dal yn deud mae parcio'n ddyfrifol o bwysig, mae fel fel potholes a pethau, mae'n un o'r pethau mwyaf pwysig yn yn penne bobl. O, allwn ni'm parcio, sa'm lle i barcio, ni'n mynd rownd a rownd, waeth i mi beidio mynd mewn. Mae'n digwydd lot, dwi'n glywed o. Yym, a'r peth arall ydy, os ydy'r llefydd 'ma'n wag, a dyn nhw ddim yn talu trethi, mae'n golled i'r cyngor, ynddo?
Siwr iawn. A mae yna ma um, chi, mae yna waith cynnal ar yr adeiladau, mae'r adeiladau yn dechrau mynd i edrych yn fler, fydda chi'n fideo skips tu allan o hyn a llall, a wedyn mae'r holl feddylfryd yn mynd yn erbyn y stryd yeah. fawr wedyn, dydy. Yeah. Uh, Yndi.
A chi'n gwybod, os da chi, os da cyngor yn cael, jyst i bigwr ffigwr allan, os da'n 10,000 o dreth, O fewn rheswm, chymod, os da nhw'n gwario 9,000, chi, chi di cael 1,000. Chi'n deall beth i fel? Mm. Dwi'n mynd i bod nhw angen y gwario 9,000. Ond um, mae rhywbeth sydd yn dod ar deg help i ddod ar deg mil na fewn yn werth i wneud. Ond dyn nhw'n meddwl fel yna. Mae'r, mae'r y rywsut neu'i gilydd, mae'r llaw chwith a llaw dde ddim yn siarad efo'i gilydd, ydy. Mae'r arian, o, da ni'n gwario, sgynnon ni'm arian, sgynnon ni'm arian. Ia, ond os da chi'n gwario i ddod arian fewn, o werth o.
Gary? Dwi'n neud, dwi'n neud.
Wel, yndi... Wel, wyt ti'n dweud, Gary, ti'n ti ti hysbysebu, yn dweud? A dyn, os ti'n hysbysebiad yn gampynt a ti'n dod â mil o bunnau fewn, ti'n neud o to? Siwr iawn, ac mae'r ma arferiad o roed eich arian yn ôl i mewn i'r cilch lleol yn rhywbeth sydd wedyn yeah. yn lluosogi bo, ac yn helpu bob un busnes, felly, de, y rhwydweithio, os liciwch chi, mae, mae mor syml, yeah. a mae bob yeah. yn helpu gilydd. A hefyd, bod busnesau hefyd yn, cen, yn cefnogi'i gilydd pan maen nhw angen yeah. wholesaleio pethau allan da, os da chi angen olew uh, yn, mewn achos ceir e, er enghraifft neu'r, neu'r, neu'r tools neu unrhyw bethau bod chi yn trio prynu nhw gyn bobl lleol. Um, yeah. Mae ma jyst mor bwysig cael y meddylfryd yna i newid. Os ar ryw fath o ddyletswydd um, Oes, cymdeithasol yna ni ryw radda. Oes, ond, ond allwch chi'n gor bregethu hynny, achos mae bobl yn mynd no. i, i, i, i bleidleisio hefo'r hefo, hefo arian yn ei pocedi, yn dydyn, a, a, a mae fyny i ni gael y cyfuniad yna'n iawn. Um, ac yn bellad, uh, ond bod o'n cael uh, i ddechrau hefo addysgu bobl yn ifanc, a hefyd a, uh, arweiniad uh, gwleidyddion hefyd, yn deb, chi, da ni'n ni, mm. ni edrych ar wleidyddion dros y deg, degawd dwytha, da ni'n gweld bobl sydd ddim yn gyson o gwbl yn, yn cael ei hethol i fod yn aelodau seneddol ag efallai, y ddrwg yna i ddeud, yn aelodau cynulliad mewn ambell i le hefyd, ynde. Ond os da yeah. bod y bobl yma yn prynu nwyddau yng Nghymru um, ac, ac yn gwneud bob ymdrech fedra nhw i gefnogi i'w cymdeithasau lleol a'i, a'i cymunedau lleol, wel, da chi'n mynd i edrych i fyny at, at nhw ac oherwydd hynny mynd i, i, i ddilyn y patrwm hefyd, ynde. A mae yna rhywbeth syml iawn sydd wedi digwydd allai um, gadarnhau bod o wedi bod yn help mawr ydy um, bwtsiwr lleol yn rhoi uh, enwau'r ffermydd lle mae'n cael y cynnyrch oddi wrth. Yeah. Wel, chi'n gwybod, mae hwnna, yn, chi'n teimlo'n rhan o'r teulu wedyn, ydych chi? Yndi, a mae ma hwnna beth weddol ddiweddar sy'n egluro pam fod bwtseriaid. Yeah. Um, Mae'r un peth yeah. wir i raddau hefo hefo becws a, um, a poptai yeah. a llall hefyd yn dydi. Mae mor bwysig cael y label yna. Achos hefyd, mae, yeah. mae, mae, mae well cynnyrch yn dydi, gadwch ni fod yn onest.
Mae'n ma, ma, ma, ma well cynnyrch, ond on, on, dych chi'n teimlo hefyd, dych chi'n teimlo, chi'n sgwario fyny, mae'r ma, ma, ma Mae'r ma, ma, ma ysgwydda yn lledu tan mae dwi wedi helpu rhywun lleol. Chymod, y taip yna mm. o deimlad. Mm. Ydy, os oes rai bobl yn methu fforddio fo, yn gorfod mynd fewn i Little Aldi ac yn y blaen, a dwi'n mm. wneud hefyd, ydy, am rhai pethau, mm. Mm. dim problem. Ond sy'n rhaid ddod yn bopeth na rai. Wel, mae yna ddigon yn fanna i gnoi cil dros fo am y tro. Uh, Gwyn Evans, diolch o galon i chi am eich amser heddiw yma.
Dim problem, a diolch i chi am roed o ymlaen, ac uh, dwi'n edrych ymlaen uh, i chi gario ymlaen wneud hyn, mae'n beth syniad da iawn. Yndi, a, a swn i'n yn, yn ategu hynny hefyd, hogia. Um, gobeithio gewch chi dipyn o lwyfan a gyhoeddusrwydd gan y prif gyfryngau yng Nghymru er mwyn i ni gael dipyn bach mwy o amrywiaeth, achos ar hyn o bryd beth da ni'n gael ydy am, am darlledu Cym Cymreig sy'n adlewyrchu uh, bob dim sy'n digwydd ym Mhrydain ac yn Llundan.